Helo a chroeso i'r tutorial byr yma ar Today's Meet. Iawn, a ddangosau chi beth yn union yw Today's Meet drwy fynd i'r wefan. Yn syml iawn, dyma stafell ddigidol virtual na ni alw hi um, lan yn y cwmwl. Beth sydd eisiau chi wneud fan hyn yw i enwi eich stafell chi Felly am y tro, na i um, alw'r ystafell yn Preseli. Mae hwnna ar gael, os nad yw'ch uh, hoff enw ar gael, jyst newidiwch e. Uh, Mae'n bosib i fi gadw'r ystafell yma ar agor am wythnos, am ddwyawr, neu beth bynnag lan at flwyddyn. Felly, dyw'n ni greu hi am ddwyawr, a dyma fe, dyw'n ni greu'r ystafell. Felly, dyw'n ni roi mewn fan hyn, Mrs Davies, fel yn enw i, A dwi'n mynd i ofyn felly cwestiwn i'r disgyblion wrth um, iddyn nhw gerdded mewn i'r ystafell neu'r ddiwedd y wers, beth bynnag. Um, cwestiwn rhyd llinellau, nodwch rai o dermau pwysicaf y wers. Um, a newn ni gadael y fyna am y tro. Uh, ar yr un pryd wedyn, er enghraifft wrth i'r ddisgyblion gyrraedd eich gwersi chi, iawn gyda'i uh, dyfeisiau nhw neu gyda'i ffonau nhw, beth bynnag, Yym, bydd eisiau i nhw wedyn i agor uh, y we. Yna i hwnnw fan hyn nawr ar yr ochr dde. So dyma'r discable wedyn ni. Uh, byddwch chi'n gweud i nhw beth rwyddau i wneud yw naill ai fynd i today's meet fan hyn, neu hyd yn oed yn well felly byddwch chi'n gweud reit trwch mewn today's meet.com Yym, Blaen Slais Preseli oedd uh, cyfeiriad yr ystafell yma, a dyma fe, iawn, wedi llwytho. Lle chi'n gofyn i nhw reit i roi mewn um, eu llythrennau nhw, neu enw nhw, neu beth bynnag. Newn ni uh, tyg am nawr, tyg yn ymuno gyda'r dosbarth. Wedyn bydd y disgybl, uh, neu disgyblion yn ymateb i y testun. Uh, er enghraifft, bydden nhw'n gweud, reit, uh, rydy, a dyma nhw'n cyfrannu. Mae'n dod lan yn syth ar eu bwrdd nhw, a fe fydd y hefyd yn dod lan yr un yr athro fan hyn ar y chwith. Uh, felly bydd y disgybl jyst wedi cofio felly a threiliad. Chi'n gweld nawr mae'n dod lan fan hyn. Felly, fydden ni'n cofio rhyw air arall fel cyrathiad. Yn gallen nhw fod yn gwneud hyn yn eu grwpiau neu'n unigol, a bydd pwy bynnag sydd yn yr ystafell yn dod lan fan hyn gyda negeseuon. Felly dwi'n meddwl bod e'n lle gwych i gasglu syniadau, nid jyst wrth un neu ddau ddisgybl, ond bydd pawb felly yn fwy hapus i gyfrannu gan nad yw'n gorfod bod ar lafar. Yy a hefyd wrth gwrs mae'n man da felly yym dwi wedi clywed yn bobl yn yym gadael sylwade ar fideo os ydych chi'n dangos ar fideos yn y dosbarth felly bod yn bosib felly i nhw gadael eu nodiadau nhw fan hyn um, bydd y plant wedyn gallu gweld y nodiadau yna gytre wrth i nhw weithio ar ddarn o eith cartre um, mae'r posibiliadau eto'n ddi-ddiwedd iawn yn ddibynnol ar eich syniadau chi Yym, felly, pob hwyl ar Today's Meet. Cofiwch, os y- y- ydych chi'n gadael hwn yn agored wedyn yn y cwmwl, yym, mae eisiau wrth gwrs i atgoffa'r disgyblion i fod yn gyfrifol, gan fod hwn y- yn bosib, fel gwaith cartre, yym, ond i fod yn gyfrifol, fel dwi'n gweud, ac i fod yn synhwyrol, yna fe fydd unrhyw gam ddefnyddio, wrth gwrs, yn cael ei gosbi. Felly, pob hwyl i chi gyda fe, a byddai'n edrych mlaen i glywed mwy am eich syniadau chi.